Selamat lemai bala pedinga semua. Nyadi diatu kitai begulai baru ba semengat renggat ke dua puluh enam. Pia ka munyi tampung tu nibuh kitai memasau jam kitai. Lebuh semengat sara pansut ari tubuh iya, Tekala nya iya endang udah teringkah ba dunya bukai. Lelengap tu udah sara beratika utai ngelingi iya dia. Palik iya kiba, palik iya kanan pan lain. Dunya nya ukai dunya ti endur iya ngelama tu. Dia iya tepeda ke ukui iya Lui bisi enggau iya dia. Ni Lui? Dini meh alai tua tu? Tak lain amai rampa menua tu. Peda nuan sungai nyin tek detas pala endur iya, ku Sarah bejaku enggau Lui. Taja sungai nya atas pala tang rampa menua tu ngasuh ati iya lantang lebuh kitai merati. Berasai tekenyit ati Sarah ninga sada nyawa orang nya tadi. Gegining Sarah ngiga nyawa orang ke bejaku nya tadi. Nadai ga iya tepeda ke orang. Laju tarik seput sara asai ke gelek dia din. Apu anang kita beduan aku baka tu. Udah ga aku tuna nemu tunga kuyang kini ke bejalai rembus ke menua kita tu. Pia ku sara baik ati kalu takut nyau nyabek mil nya tadi. Nama meh utai da sabak ke nuan? Aku bisi enggau nuan sekali agi orang nya bejaku baru baka tadi meh. Tubuh orang ti bejaku nya nadai da peda. Bendar agi ga sara nyabak seraya matai gegining ngiga nyawa orang ke bejaku nya tadi. Palik ke baruh. Ditu aku tisi nuan. Sara malik ke baruh menening ngagai tisi. Nadai mensia tang Lui aja bisi sepiak dia. Nuan bedau abis jaku sara Lui pan bejaku nimba iya. Au aku meh bejaku nya tadi ngiga ku nuan enda meda enda ninga aku tah sepiak nuan. Sara udah jaga angkat lari ninggal ke endur nya. Lui enda munyi. Dia deh Lui lalu malai diri nyadi siku lelaki ke chukup sigat amai gamal. Enda ingat hehehe ku Lui enti ku bebali dulu sebedau jaku tadi engka enda nakut ke nya ku iya. Awek ke iya belanda dulu awek diri iya neka ni ulih lari ke aku lagi ku lelaki nya bejaku baru kediri. Nya meh bala enda meh sara enggau pemendar ati iya. Kayu ambih kayu dilantik eni iya ke tetingkap angkat baru. Nadai deh asai iya mageh ku medis nya. Bunsu ukui nyin ngemata ke iya aja laban iya ti nemu lesap kin ke iya nitih ke sara. Reri nya iya ketawa meda ulih sara. Nya meh sebedau di menua sida sara din. Bunsu, kuih nya nguji nagang sara ti ari pansut bejalai nuju buluh betung alai bungai sebayan nya tumbuh. Iya nemu dihi uhang tuai runa ngemataka sara diasuh ngiring pejalai sara ke dunya sida eh kia. Tang iya mega udah enggau naka ulih nagang sara enda ngasuh sara ngambi bungai nya maya nya. Tegal iya chukup sinu meda Sina enggau Sigau natika pemanih sida ai sebilik ngintu iya sekumang iya ke dibai Sigau pulai ke rumah. Iya enda ngasuh sara nya rembuska menua sida iya kia ke batang enggau iya laban iya nangika sara nya enda ulih napi penguji ti datai nuntung iya. Tambah mega sepengelama iya begulai enggau sara mimit pan sara enda kala jai enggau iya. Bisi ati aka ngayan ke diri ba mua sara tang iya enda kempang laban udah semaya seduai iya orang tuai runa enda tau ngayan ke diri ba mua mensia ngaika iya ti ngeang sumpah. Semina ba dunya sida iya dia aja tau mali diri. Nya menyau kepuas bunsu ukui nya meda sara belanda. Iya lalu lesap ngelampat sara ari mua. Nagang sara ambi badu gi belanda. Sara pan tekenyit lalu luput meda iya. Abu nembiak tu bisi ari luput ga maya tu uhh pia ko musu kuih nya tadi bejaku seraya iya nanggung sara ke benung luput nya tadi. Iya pan lalu mai sara pulai ngagai rumah iya. Datai di rumah, penatai sara enggau bunsu ukui nya disambut orang enggau naka pengaga. Kati ke enda deh, sara nya ila meh deka dipadu ke megai menua nya nganti akai iya. Maya nya ila, seduai aka iya lenyam munsuh enggau pangan diri empu megai menua. Lebuh sarang leda, dia deh sekali agi iya tekenyit meda orang dia nyelai enda gamau. Separuh mensia, separuh ukui bebala mayuh ngelingi dia. Ari punggung ke atas kin mua mensia ke baruh kin ke tubuh ukui nyau lengap-lengap meh sara nya tadi. Mata iya pesap pesap enda tepansut ke jaku. Tubuh iya pan nyau berasai pedih megang sepi iya. Ari pemayuh bansa ukui nya peda iya siku aja ti bakal ke enda puah ati enggau penatai sara nya kia. Perening iya mata orang nya ngasuh ati sara takut. Sara anang nyamai ati meda pendiau siku nya. Jampat jampat iya merening ke baruh ngelari ke diri ari betentang mata enggau orang nya tadi. Ngam bala peninga nya udah datai din bala sida tu tadi. Sara ke udah megai bungai sebayan tu tadi. Nya udah tengkah ba menua utai ke sigi ketuju sida. Nyadi. Ngenang ke ukui Louie nya tadi nyu mali nyadi siku lelaki ke sukup sigat ukui ke benama Louie nya tadi. Nya meh orang sigi te ngulu ke sara nya tadi laban Louie tu iya sebena iya iya tu tadi sigi asuh orang tuai runa nya ngiring sara nya meh alai iya tu tadi nyadi ukui ba menua mensia dian suba nyentuk ke. Iya sara nyu udah dat nyu mati meh nya reti iya angkat semengat nya. Nyentuk ke nyu iya enggau iya iya ga enggau pulai kiye bahu. Nya kira ke naka tu dulu aku ngeleka ke rengat semengat ke dua puluh enam tu au bala beninga ngarap ke kita.